Bi navê Xwedayê Kurdistanê em dest pê bikin. Peyva mêtingeriyê çawa hûn jî dizanin bi rastî yanî lîteratûra mêtingeriyê lîteratûrekî zaf berfireh e. Peyv bi xwe peyva mêtingeriyê ji peyva kolonyalîzmê tê. Kolonyalîzm peyvekî îngilîzî ye. Lê peyva mêtingeriyê zêdetir yani Fransî bi cî bûye. Kolonyalizm her dijî yani hevatene yani mêtingerî jî kolonyalizm jî hevatene em dikarin her di peyvan jî bi her re bikar bînin. Lê peyva mêtingeriyê bi xwe zêdetir hestiyariyekî di meriv de çêdike yani fikrekî li ba meriv çêdike. Sedema vê yekê jî ji ber ku em gelek caran di metnan de di lîteratûrê de rastê peyva mêtingeriyê hatine, rastê peyva kolonyalizmê nehatine. Peyva mêtingeriyê mana wê yenê hukimranî ye. Hukimraniya komekî li ser komekî din yan jî hukimraniya em bêjin neteweyekî li ser neteweyekî din hukimkirine hukimranî ye. Lê ev peyv li vir bi taybetî em bêjin li Rojhilata Navî yan jî di lîteratûra Tirkan de Piranî ji lîteratûra çepgiran gehişte ber destê me. Ji ber wî jî exleb li vê derê wek peyvekî em bêjin di warê aborî de tê yanî wisa tê gihiştin. Çimkî ji ber ku ji aliyê çepgiran ve ev peyv wekî li ser aboriyê hatiye pênasekirin yanî mêtingeriya li ser aboriyê Hatiye pênasekirin yan ji wisa hatiye şîrovekirin ez bêjim ji aliyê aborî ve exleb wisa tê dîtin. Yani emperyalîzma aboriyê, emperyalîzma dewletên Ewropayê li ser dewletên li ser em bêjim Rojhilata Navîn. Ji ber ku exleb têkiliyekî aborî, emperyalîzmekî aborî heye di wî warê de wisa tê dîtin şilê di barê em çakin. Belê mêtingerî lê di rast di rastî de ne tenê têkiliya wî û aborî heye. Mêtingerî têkiliya wî bi psîkolojiyê, bi aboriyê, bi çandê, bi bedenê, belkî fîzîkî jî. Yanî ev giş tev bi hev re Têkbirina civakekî ye. Yanî tu wexta civakekî mêtin dikî tu tenê di warê aborî de ne, di warê psîkolojiyê de jî tu wî civakê têk dibî. Di warê bedenî ve jî, di warê çandî de jî tu wê civakê têk dibî. Yanî bi tevahî tu heqîqeta civakekî ji holê radikî. Ji ber wî jî. peyvekî zaf berfireh e. Yanê çimkî îro mesela xebatên zaf mîkro derketine. Her qadekî bi tena serê xwe xebat li ser tê kirin. Zaf êdî xebatên mîkro tên kirin. Lê ev lîteratura mêtingerê ji ber ku zaf berfireh e divê meriv yek bi yek bi rastî behs bike ku Meriv tam tê bigêşe yanê îro rewşa kurdan û rewşa Kurdistanê ji bo ku meriv tam fêm bike bi rastî divê meriv hema hema wexfê hemû em bêjin elmên zanistî be ku di van waran de yanê çi hatiye kirin. Û mêtingerî çar cure mêtingerî tê pênase kirin barekî giştî. Ev ya yekem mêtingeriya xwe bi cîhkirî ye. Mêtingeriya xwe bi cîhkirî exleb ji aliyê serdestan ve yani ew kesên ku têne kolonîze dikin deverekî ji netewa xwe hinek koma yani gelek kesan dibin li wir bi cîh dikin. û hem bayekî nifûza nifûsa wir diguherînin yani demografiya wir diguherînin hem jî bayekî aborî ji dîsa ew çavkaniyên aborî jî dikişînin navendê yani ew navenda em bêjin kolonize kolonizasyon li ku derê be di warê aborî da jî em bêjin îstîfadeyek zam mezin heye ya duyem jî mêtingeriya mêtinkirinê ya sömür û sömürgecilî dibêjin jê re Mêtingeriya mêtinkirinê jî hinek însanan li mêtingehê bi cî dikin, ne tevahî em bêjin. Hinek însan li mêtingehê tê bi cîh kirin û dîsa çavkanî ji vir tê kişandin. Ya sêyem mêtingeriya wekîltî yê, vekîl sömürgecilik tê gotin jê re. Ev jî ji neteweya serdest ne, ji neteweyên cuda hinek kes tên li mêtingê tên bicîhkirin. Mesela ev yek Tirkan vî yekê ji GHK'ê ji xwe mê werine wir. û ya çarem jî mêtingeriya navxweyî yanî îç sömürgecilîk. Di vir de jî em bêjin ji xwe ji hema neteweyî ne Zexta navendê li ser derdora wî yanî merkez çevre têkiliya navendê û em bêjin derdora wî zexta wî ya li ser dora xwe zexta navendê ye. Mêtingeriya li Kurdistanê em bêjin gelo ji vana kîjan e? Ji van her çaran e. Yanî ev her çar cure mêtingerî jî li Kurdistanê Hatiye bikaranîn. Li çar perçeyê Kurdistanê em formên cuda dibînin yan jî li percekê Kurdistanê em her çar forman jî mimkun e ku bibînin. Yani gelek mesela li hinek deverên em bêjin ev ji xwe metîngerî egleb lîteratura metîngeriyê di lîteratura Ewropayê de em bêjin ji lîteratura Ewropayê derketiye. Û li ser kiryarên wan em bêjin ev pênasena derketine. Exleb mesela li wan deran em ji wan ji van cureyan yekî dibînin yan jî duduyan dibînin. Lê li Kurdistanê bi rastî rewşekî li gor mêtingehên din rewşekî zaf cuda û awarte heye di her warî de. Yanî jeopolitika Kurdistanê, em bêjin demografiya Kurdistanê, perçebûna wî, û stratejiyên li vir tên bikaranîn zaf zaf cuda ye. Û digel hemû van cudahiyan em dibînin ku dîsa di nava wan welatên ku hatine mêtinkirin di nava wan de tenê Kurdistan wek mêtingehek nayê pênasekirin. Dîsa lîteraturêkî di vî warî de li ser Kurdan mixabin tune ye. Yan jî zaf kêm e êdî van dawiyan hinek çêbûn. Lê dîsa jî qet têrê nake. Hinek çend kesên em bêjin wisa çend kes xebat li ser van karan kirine. Bûya wey em bêjin wek ewk maye yani şexsî maye. Lê em mesela ev lîteratûra mêtingerî em li deverên mesela alî Hindistanê dibînin ew mesela Kesên gelek navdar li ser lîteratûra kolonyalîzmê dixebitin mesela pirên wan mesela ji Hîndistanê ne û gelek lîteratûrekî berfireh mesela derxistine mêrkana rewşa xwe mesela di vî warî de gelek xweş pênase kirine û derxistine holê û bi çawa way bîyê çimkî yanî belkî tiştekî zav basît tê dîtin tu wexta behs dikî tu dibêjî yanî Kurdistan mêtinge tiştek basît tê dîtin yan jî qet nayê qebûl kirin Lê qebûlkirina vî lîteratûrê, qebûlkirina vî yekê tespîta civaka kurdan e, tespîta civaka Kurdistanê ye û digel tu wexta vî tespîtê dikî yanî tu nexweşiyê tespît bikî tu li gor wî êdî dikevî pey çareseriyan jî. Wexta ku nexweşî neyê tespîtkirin Dermankirin jî zaf zehmet dibe. Helbet nepênasekirina Kurdistanê di vî war de kêmbûna lîteraturê yanî tesîra epistemolojiya tirkan jî zaf e. Yanî tirk ji ber ku em bêjin lîteratura em ji serdestan lîteraturê werdigirin em bi çavên wan Yanî bi perspektîfekî oksidentalîst, yanî bi nêrîna wan em li xwe dinirxînin û xwe dinihêrin. Ew çawa dixwazin me pênase bikin, bi çi rengî me pênase bikin, em jî bi wî perspektîfê li xwe dinihêrin, bi wî ayê xwe pênase dikin. Ji ber wî jî ev pênasekirina me yanî pênasekirina rewşa me mixabin zaf em bêjin kêm maye û nayê qebûlkirin jî yanî. Qebûlkirina vê yekê dise her wisa di siyaseta navxweyî de zaf girîng e. Siyaseta navnetewî de bigorin. Yanî di siyaseta navnetewî de tu wexta vî pênaseyê dayînî li gor wî hemû em bêjin bertekên di warê rewşa kurdan de jî diguhere lê ew jî ji xwe di gel vî sîstema kolonyalîst in. Yanî ji ber wî jî lîteratûrek bi vî awayî mixabin dernaxin yanî. û em werin li ser wê yekê ku ev mêtingerî ji kengê de dest pê kir li Kurdistanê. Tê bîra min di zanîngehê de rojek yekî ji mamoste behsa Osmanî dewleta Osmaniyan dikirin yanî digotin Osmanî emperyalîst in yan na. Yekî mamosteyê wê demê gotibû nexêr siyaseta ku Osmaniyan dimeşandin siyasetekî emperyalîst nebû. Li gor kî li gor çi? Em wexta ku di pratîka siyaseta Osmaniyan de jî dibînin ev pratîka emperyalîzmê hê ji wir de dest pê kiriye û piştê komara Tirkiyê ev lîterat yani ev berê xwedayîna sîstema kolonyalîst yan birêvebirina em bêjin Kurdan wekî kolonîzekirinê Di komara Tirkiyê de zêdetir dibe. Yani ew zext û ew plan û proje zêdetir dibin. Lê ev wê demê dest pê nekiriye. Di wexta Osmaniyan de hê ev sîstem dest pê dike. Em bi giştî wexta li Rayşa Kurdistanê binihêrin. Kurdistan ji xwe gelek mîrektiyên hûn jî dizanin gelek mîrektî û dewletên Kurdan yanê di forma wê demê de dewlet em dibêjin di sed sala yanzdehem de du em bêjin dewletên şiyan hebû ak koynû Tirkmenan hebûn ak koynû kara koynû Piştî hilweşîn di wê demê de jixwe zextekî li ser dewletên Kurdan hebû. Piştî hilweşîna van her du dewletan, dewletek împaratoriyekî zexm derdikeve holê, dewlet împaratoriya Sefewî ye. Û hûn jî dizanin disa du hêzên serekiyên mezin, yanî Sefewî û Osmanî Di wê demê de du hêzên mezin in û jeopolîtîka Kurdistanê wek cihêkî jeostratejîk tê dîtin. Yanê di navbera du cihan de, du hêzên mezin de wekî cihêkî stratejîk gelek caran hatiye dîtin û hatiye bikaranîn. Yan jî Kurdan bi xwe mesela gelek caran wî stratejiya wî jeostratejiya xwe bikaranîtiye. û di navbera yani wexta ku em bêjin Sefewî û Osmaniyan şer dikirin di navber di wî şerê de Kurd gelek caran bayekî stratejîk tevdigeriyan yani ger şer ji aliyê Sefewiyan ve dest pê kir xwe didin aliyê Osmaniyan ger li aliyê Osmaniyan hebî xwe didin aliyê Sefewiyan lê di wir de faktorekî girîng hebû faktora baweriyê yani Ji ber ku em bêjin Kurd hinek ji wan Sunnî bûn, hinek ji wan Şiî bûn. Pir caran yên Sunnî xwe didan aliyê Osmaniyan, yên Şiî xwe didan aliyê Sefewiyan. û wexta di navbera Osmanî û Sefewiyan de peymanek tê çêkirin di ser sala şonzehemîn de hûn jî dizanin ger şaş min dikarin rast bin. Peymana qesri şirîn tê îmzakirin. Piştê vî peymanê ew jeostrateji bûna Kurdistanê reng diguherîne. Yanî êdî ew girîngiya wî ji holê radibe. Çimkî her dem wekî tamponekî bû di navbera her du împaratoriyan de. Ew girîngiya wî ji holê radibe ji xwe piştê ew girîngî jî ji holê radibe êdî gelek tişt piştê wê demê diqewimin. Yani di navbera sedsala hevdem û hejdehem de Êdî Osmanî berê xwe didin Kurdistanê û gelek mîrektiyên Kurdan ji holê radikin. Ev ji holê rakirin em dikarin bibêjin yek ji wan cureyê kolonîzekirinê bû. Yanî û heta sed sala nonzehem hat. Wexta ku em hatin heta sed sala nonzehem êdî hema bêje otorîteyekî siyasî di nava Kurdan de nemabû. Ev otorîteya siyasî di wan yanî di sedsala nonzdeh û piştî wî de ji bo kurdan dê gelek kêrhatî biya. Ger ew heman otorîteyên beriya sedsala nonzdeh ji holê nehatiban rakirin, ew otorîte dê di şerê yekemîn şerê cîhanê de parastina Kurdistanê bayekî bikiraban û rewş jî dê tam ne bi vî yawayî biya. Ji ber wî yani ew girîngiya wê peymanê û ji holê rabûna ew stratejîk yani wekî jeopolitika Kurdistanê û wekî stratejîk girîngiya wî ji holê rabû ji ber wî yani ev otorîteyên siyasî ji holê rabûn ji wî aliyê de girîng e yani ev peyman û piştê wî ew helwesta hêzên serwer û li hemberê Kurdistanê û ji holê rakirina otoriteyên siyasî yên Kurdan ji aliyê de giring e. Di sedsala nozdehem de wexta ku em tên em dibînin ku tenê hinek yani her çend ew zextekî û ji holê rakirinekî zaf em bêjin dijwar li ser Kurdan qewime jî bayekî Kurdan xwe parastiye heta sedsala nozdehem jî di wî demê de. Û hinek hêzên siyasî dîsa mane wek Mîr Bedîrxan serhildana wan û em bêjin tiştên ku kirine gelek girîng in yanî ev hebûna wan otorîteyên piçûk jî dîsa baweyekî girîngiya em bêjin ew hafizaya dîrokî û ya berdewamî çêbibe. Ji aliyê de girîng e. Wexta ku em tên sedsala dawiyê dî yanî em bêjin salên sedsala dawiya sedsala nonzdehem di wê demê de êdî he di wir de ev yek jî girîng e êdî hêdî êdî em bêjin polîtîkayên osmaniyan di warê neteweyên din de derdkevin pêş. Çimkî dibînin ku Dibînin ku li dinyayê rewş diguhere, rewşa siyasî û sosyolojîk diguhere. Yanî êdî dewletên Ewropayê hêdî hêdî berê xwe didin formekî siyasetê, formekî din yanî. Gelek em bêjin ew jî erdnîgariyên wan fireh in û gelek em bêjin neteweyên cuda di bin kontrola wan de henin. Dibêjin em çav van neteweyan bi xwe ve bihêlin û perçebûn dernekeve holê. Li wir êdî ev ji xwe fikra mêtingeriyê li Ewropayê dest pê kiriye. Wexta ku rewşa bi vî awayê tê li ser erdnigariya Rojhilata Navîn jî Osmanî jî berê xwe di vî war de êdî didine Ewropayê. Yanî ka ew çi dikin ku wan miletan di bin kontrola xwe de bawekî dihêlin yan jî ev qas serkevtî ne di her warî de. Yanî ji warê aborî bigirin jî heta warê siyasî û em bêjin teknolojî, çawa ev qas serkevtî mane? Ji alî de berê xwe didine Ewropayê. Di vî warî de jî yanî di warê mêtingeriyê de jî berê xwe dina Ewropayê. Di raporên ji xwe em ê behs kirin di raporan de ji xwe derdkeve pêş ev yek jî. û wan deman ji xwe xwendekar dişînin Ewropayê ji bo ku tespîtkirina rewşa siyasî û wekî din di Evdilhemîdê duyem de em dibînin ku mektebên eşîran têve kirin. Ev yek ji wan destpêka em bêjin di warê perwerdehiyê de yanî wek amûrekî bikaranîna amûr yanî bikaranîna perwerdeyê wek amûrekî di warê kolonîzekirinê de em di vir de mektebên eşîran wek destpêkekî dibînin. Di vir de tişta ku didine ber xwe dibêjin yanî ew eşîrên mezin yên kurd û ermenan û arnewtan. Em ji wan em zarokên wan û yên kurîn bixine van eşîre van mekteban di van mekteban de wan perwerde bikin û piştê wan perwerde kirin dîsa bişînin cîhên wan ku bira bibin wekî rol modelekî nimûne ji bo zarokên eşîrên din. Çimkî di wê demê de otorîteya êdî di nava kurdan de wek otorîteyekî siyasî mabû eşîr bûn. Ji ber wî wek otorîteyekî wan jî yekser berê xwe dabûn eşîrên. Kurdan û zarokên wan dixwastin bi vî awayî perwerde bikin, helbet çiqas serkevtî bûn ne serkevtin ew mijarekî din e. Ew perwerdeya li wir hatiye dîtin em dibêjin wek destpêkekê em dikarin bibînin. Piştî wî êdî Ev Komara Tirkiyê wexta ku ava dibe, em dibînin ku proje û programên dewleta Tirkiyê berfirehtir dibe û tundu tûjtir dibe. Di her warî de, yanî li ser Kurdan bi taybetî li ser Kurdan, di her warî de xebatekî, di her warî de raporekî wan heye. Yanî ji dawetên Kurdan bigirin heta em bêjin ji perwerdeyê, ji cil û bergan, Ev tev di raporan de yek bi yek tên nivîsîn. Di wan deman de serkirdeyên we yên siyasî yên girîng em bêjin taybetî ji xwe mesela nadin van erkan nadin kesên wisa kesên wisa em bêjin hê nû di nava em bêjin leşkerên nû yan jî nû perwerdeyê dibînin nadine wan. Kesên pispor bin. Kesên ku êdî bi temamî ji îdeolojiya wan bawer in ku ev Tirkekî îdeolog e yanî. Wekî Tirkekî îdeolog mesela kesên ku dibînin wan kesan wekî memûrekî dişînin Kurdistanê. Û heta dibêjin ji xwe ev yekser me sed di wan raporan de di sed derbas bin. Yanî heta mamosteyên ku em dişînin Kurdistanê jî divê îdeologên tirkan bin. Yanî kesên wisa mamosteyên normal jî nebin. Kesên ku diçine dersa zarokên yek sal yanî pênc salî şeş salî didin jî divên îdeologên tirk bin. Bûya wê sîstemekî bi taybetî di warê perwerdeyê de didin destpêkirin. Perwerde çimkî bi rastî gelek girîng e. Ez ê jî zêdetir li ser perwerdê hinek bisekinim di vî warî de. Çawa min got jixwe lîteratûr gelek berfireh e yanê meriv nikare di nava saetekî de tev safî bike behs bike jî jixwe tiştek ku em behs bikin kêm zêde dê dîsa

Serkirdeyên wan mesa ji Atatürk re yekser dişandin. Yekser têkiliyên wan hebû. Kesekî jî nedixistine navberê ku ev rapor ji yanî agahiyên wan divê bi tay belav nebe. Ew qas veşartî dihêlin van rapora û jixwe gelek çar pênc kesên wisa navdarên yek mesa İsmet Önü, Celal Bayar gelek kesên bi vîya way henin ku van raporan yek bi yek ve nivîsîne. û yek ji wan jî dîsa navekî girîng Mehmet Bayrak di sala di salên nodî de Mehmet Bayrak bi taybetî di van waran de xebat dike û li Enqereyê sehafekî nas dike ji wî sehafê re dibêje ger Çi xebat hatin ber destê te di warê Elewiyan de û di warê Kurdolojiyê de, Kurdan de, tu me qeq min agahdar bikî, ez ê werim ji te bistînim. Hesen Reşîd Tankut, yanî gihêştina me ya van raporan bi rê ya Hesen Reşîd Tankut e, ew jî yek li ser serkirdeyên Tirkan e ku yekser em bêjin bi erkên wisa berfireh Hatiye erkdarkirin û şandine Kurdistanê yek bi yek her tiştê rapor dike. Gihêştina me van raporan jî bi taybetî bi rêya pirtûxana wî ye. Piştê ku dimire zarokên wî jî yek akademîsyen yek jî mamoste ye. Zarokên wî pirtûxana Hesyan Reşîd Tankut didine wî sehefê. û piştê ku didine yekser tilê Mehmet Bayrak dikin dibêjin were yanî dokumentên ku tu wisa bi kêrê te dê werin were lê binêre wexta ku Mehmet Bayrak diçe van raporan dinêre dibîne ku duwan salan da ew raporên ku hatine nivîsîn tev yanî piraniya wan li wir e. Li ber destê wê van raporan yekser tevan li ser tevan dinivîsîne, du cild pirtûk derdixe ji xwe. Belgeyên kurdolojiyê cilda yekem ev cilda duyem ya li ber destê min di Kürtler ve ulusal demokratîk mücadeleleri Li ser vê navê du cil pirtûk derdixe, di van pirtûkan de van raporan tevan derdixe holê û di van raporan de û helbet beriya ew kê ji beriya Mehmet Bayrakçî, Îsmaîl Beşîkçî Di pirtûka xwe ya Devletler arası sömürge Kürdistan duyî pirtûka xwe de behsa Kurdistanê dike. Yani dibêje Kurdistan mêtingehe. Ev gotarek girîng e çimkî heta wê demê gotarekî bi vî rengî yani söylem gotarekî bi vî rengî hê derneketê holê. Kurdistan wek mêtingehek were pênasekirin û li ser vê lîteratureke ava bibe tune ye. Lê ji ber ku hê ev belge ne ji aliyê Mehmet Bayrek ve hat derneketine holê, Bêşîkçî wexta ku van gotinên xwe dibêje mixabin bê çavkanî yanî em bêjin bas dike. Yekser ji van çavkaniyan îstîfade nekirivî û pirtûkê nenivîsandiye. Ji ber wî yanî Mehmet Bayrek di vî warî de girîng e ji bo derxistina wan hemû raporan. û di wan raporan de bi taybetî behsa mêtingehkirina Kurdistanê dike. Yanî wek mustemleke cadkir avekî xêra xwe bidin. Mustemleke wek peyva mustemleke tê bikaranî. Mustemleke yanî mêtingeh tê bikaranî û êdî duşuna Kurdistanê de doan raporan de em dibînin ku duşuna peyva Kurdistanê de peyva do tê bikaranîn. Yanî ew peyva Kurdistanê dî davêjin û bayekî eşkere ji xwe Kurd û em bêjin Kurd zimanê Kurdî û Kurdistan vana tev mesela bayekî eşkere têne behskirin û yek bi yek tên raporkirin yanî wexta meriv berê xwe de van raporan bi rastî jî meriv ji xwe re şaş metel dibîne yanî her hûrgiliyê fikirî ne yanî her hûrgiliyê em bêjin tevgerên te hereketên te û ji aliyê xwe ve jî yanî memûrên ku diçine wir divê çi bikin ça tevbigerin cil û bergên xwe ça li xwe bikin Behsa van tevan bikin. Behsa van tevan dikin. Ev rewş yani rewşa kolonizasyona Kurdistanê Em bakî giştî gelê binêrin yani piştî Destpêka komarê heta salên şêstî plan û projeyên ku dihatin kirin egleb li ser hêzê yanî divê bayekî zextekî otoriteyekî bi fîzîkî hebe yan ji bi çekan bi sîlehan otoriteyekî bûyî rengî divê li ser wan hebe zextekî bûyî rengî li ser vê mêtingehê hebe. Lê ev forma mêtingeriyê diguhere. Çima diguhere? Ji ber ku ev sîstema ku bi rêve dibirin yani ew di warê zextî de di warê em bêjin polisan de û leşkeran de û otorîteya xwe ya em bêjin çekdarî bi kar bînin ev tev mesref bû. Mesrefekî zaf zêde bû. Ji ber ku em bêjin forma e, kolonizekirinê li Ewropayê jî diguhere, ev jî yekser e, hêdî hêdî vî formê diguherînin. Yanî wî hêza e, çekdarî êdî hêdî hêdî diterikînin, dişina wî de hegemonyayekî ava dikin. Hegemonya ku e, bi rêya amûrên sivîl e, bikaribe li Kurdistanê bi cih bike. E, Wan amûran bi kar tîne. Yanî perwerde ji xwe ji destpêkê de me gotibû heye û di wir de girîngiya perwerdeyê zêdetir derdikeve pêş. Mesela di wan salan de dîsa di wan raporan de jî derdikeve bi taybetî mesela xewgehên keçikan vedikin. Li Elazizê, li Dêrsimê xewgehên keçikan vedikin. Û bi taybetî ji berê xwe didin keçikan. Mesa îro dibêjin yew barê ziman li ser jinan in. Ev slogan gelek li her derê heye. Wê demê de jî em dibînin wan jî yekser bi rastî berê xwe bi taybetî danine ser jinên kurdan, keçikên kurdan. Xewgehên ji bo ji bo keçikên kurdan vekirine û keçikên kurdan bi taybetî li van ev bajarên li ser sînor di navbera Kurdistanê û Tirkan de Di wan bajaran de yekser keçikan bi taybetî tînin di wan xewgehan de bi zorê bi cih dikin û wekî sembola medeniyetê yanî wêneyên wan digirin û wexta ku hate kete wan xewgehan çawa bû, piştê ku ji vî xewgehê derket çawa bû, bi cil û bergên xwe, bi şeklê xwe, bi zimanê xwe. wek medenîbûnê pênase dikin. Ji xwe ev lîteratûra mêtingeriyê jî ji xwe li ser çend têgehan gelek xweş tê pênase kirin. Yek ji mesela divê yani wek ji xwe ra ewk dibînin. Kesên ku em bêjin kolonîze dikin ji xwe ra wek sedemekî derdixine pêş. Çi ne? Em medenî ne, ew ne medenî ne, ew wehşî ne, divê werin ne medenîzekirin. Divê werin ne islahkirin. Yanî ev ji ber ku wek wehş tên dîtin û xwe dixine navendê yanî ew wek kirdekî ne yanî öz ne, yê din jî wek ê din in yanî öteki tên pênasekirin. Hemû gemarî ji aliyê wan ve tê dîtin, hemû xweşî û başî ji aliyê serdestan ve tê dîtin û ev dîtin êdî mixabin dikeve nava mejiyê kesên ku tên kolonîzekirin jî. Yanî ew jî êdî bi çavên wan li xwe dinihêrin û bi vî awayî li xwe dinihêrin ji xwe em ê werine ser wir jî di wir de yanî di wan salan de çawa me gotiyan xewgeh tiştê wisa tên vekirin û ew perwerde di warê mesela sloganek heye belkî wê bîse dibêje haydî kizlar okula belkî tê bîra me ew hemû slogan û ev sîstem ji bo ku bi rastî Ev civak ji her aliyê ve were kolonîzekirin tev hatine bikaranîn. Di vir de em werin piştê salên nodî lîteratura ku hatibû avakirin di vî lîteraturê de êdî hêdî hêdî Kurdistan mêtingehek e. Êdî lîteratureke wisa hêdî hêdî piştê van raporan jî bi taybetî derdkeve pêş û li serê êdî tê axaftin yanî Kurdistan mêtingeheke tiştên ku têne kirin tev mêtingehek karê mêtingeriyê ye tên baskirin. Vêca hiqûqa li Kurdistanê tê birêvebirin ez li ser jinek bisekirim hiqûqa li Kurdistanê tê birêvebirin ne hiqûqa Tirkan bixwe ne. Di wan raporan de jî dîsa em dibînin ku hiqûqekî yani wexta ku di raporan de baskin dibêjin em divê li Kurdistanê hiqûqa Tirkan bi kar neynin çimkî ne mimkun e ku em heman hiqûqê li vir bi kar bînin, li Kurdistanê bi kar bînin. Divê li vir hiqûqa mustemlekeyê were bi rêve birin. Yanê mêtingerî were bi rêve birin. Û di vir de ewkekî heye. Yanê ew kesên ku dişînin wan deran. Kesên ku em bêjin wek memûr dişînin Kurdistanê divê çawa bin? Mesela tenê li ser leşkeran İsmet İnönü di raporekê xwe de dibêje ez ê Tirkî bixwînim mixabin ji ber ku Tirkî hatiye nivîsan dibêje Tabi beriya wî de gelek tişt hatiye nivîsandin dibêje Cumhuriyet prestijini temsil eden ordunun peşmürde kıyafetli olması şarkta bütün siyasi dertlerimizi çok daha ağır hale koyabilir. Bi taybetî mesela li ser cil û bergên wan sekinine û dibêjin heta cil û bergên wan memûran çi leşker be di vir de behsa tenê leşkeran kiriye lê di warê memûran de jî dîsa ev yek tê gotin. Divê bûya wayî bin. Ev tesîr li ser çi kiriye? Yani ev cil û bergên wan tesîr li ser çi kiriye?

Em dibînin ku bi rastî di kurdan de heta girîngiya van cil û bergan jî derketê holê bawekî psîkolojîk. Yanî ji ber ku cil û bergên wan xweş bûye, rin bûye, paqij bûye li hemberê wan em xwe wekî kêm dibînin û wan ehlê paqijiyê, ehlê xweşiyê dibînin. Di van ji xwe test yanê mulaqatan de yan jî di reportajan de baykî yanê tu tespîta psîkolojîk dikî di van gotaran de yanê bi rastî çawa xwe dibînin çawa yên serdestên xwe dibînin mesela di yekê de dibêje Türk milletinin kerametî kendin

Yanî tu her sibe radibî van gotinan dikî û ev gotar her yek bi serê xwe emrekî mirovekî xilas dike. Yanî perwerdeya diwan dibistanên Tirkan da peyvek tu yek peyvekî ji jiwan hîn dibî ev tesîr li ser psîkolojiya te wisa dike ku êdî tu bi rastî ji diwarê psîkolojiyê de hişmendiya te bi tevahî têk diçe di her warî de yanê şexsiyeta te têk diçe û tu di her warî de wan serkeftê dibînî û xwe kêm dibînî. Yani di vir de gelek ewkên balkêş henin. Sa di vir de dîsa dibêje kesekî dîsa ji ku derê ye bise. Yekê ji mûşê bilana xê. Dibêje yem sê dewsa bas dike bas dike di dawiye de mesela vî gotin dibêje dibêje çocukken içimden keşke Türk olsaydım dediğim olmuştur. Yani basa e, helwestan seknawan dike û dibêje keşke e, Türk olsaydım çend caran min vî di dilê xwe de gotiye xwezila ez e, Tirk bûma. Çimkî di vir de mesela dibêje wexta ku ew dibistana ku em diçûn Kurd li cihekî cuda dihatin rûnişkandin. Zarokên terekeme mesela hebûne li wir. Terekemen li alîkî din didan rûnişkandin. Ji ber ku ew ji mesela Tirk in behsê xwe. Cil û bergên wan wekî wan mamosteyan bû. Wekî wan kesan bû ew zêdetir mesela paq û paqij bûn. Ji ber wî jî digot di vir de mesela bi xwe dibêje. Ev me wan jî ji wan didîta û ew li ber çavên me wek îdol bûn. Yanî divê me xwe bigihîşte wan, em wekî wan bûna. Û ev yek êdî piştê wextêkê yanî adetên xwe, cil û bergên xwe, zimanê xwe, her tişt aîdê Kurd û Kurdbûnê be tev wek qirêjî tê dîtin. Çimkî dibistan mesela ciyê em bêjin ji xwe ji aliyê malbatê me ve jî mesela çawa her dem ji me re dad gotin divê tu bixwînî xwendin tiştekî zaf xweş û zaf baş dihata pênase kirin di nava civakê de û ji aliyê mezin me ve wexta ku tu diçî wir jî Tişta ku tu li wir dibînî Tirkbûnê mamosteyên Tirkan in, cil û bergên wan in kevne çanda wan e. Ev bayekî di mejiyê me de tê heman dikevin heman kategoriyê. Yani dibistan ger cihê xweş be, Tirkbûn jî xweş e, zimanê Tirkî jî xweş e. Di wir de temsîliyeta te tune. Tişta ku aîdê te be tune ye, nexwe ev tişta ku ne baş e. Tişta ku

Di her warî de tu wî li ber çavê wî qirêj dikî. Ji ber ku tişta aîdî te ye ew aîdîyetên te tev qedexe ne, li ber çavê te êdî ew tişt ne xweş û ne baş tê dîtin û ev terikandina van hemû tiştan yanî îro rewşa ku em tê de ne wek encama van hemû kar û xebatan e. Dîsa di vir de yanî êdî Dê min behsa hegemonyayê kir. Yanê di salên şêstî de û hegemonya êdî dest pê dike bi rêya amûrên sivîl. Mesela li cihekî dibêje dîsa îsmetonên dibêje wexta ku me em ji bo ku xwe bikaribin di nava civakê de bicî bikin yekser di nava civakê de yek ji wan divê amûrê ew kê bijîşkin yani doktor doktorên seyyar Yanî ew in ku di nava civakê de diçin mesa li gundan digerin. Heta van doxtoran jî wek amûrekî bi kar anîtine. Yanî wî jî perçeyekî dîsa ji bo ji holê rakirina heqîqeta vî miletê hatiye bi kar anîn. Bijîşkên seyar jî Mesela dibêje İsmet İnönü di rapora xwe de dibêje iyice içlerine girmek istediğimiz Kürt merkezlerine seyyar doktorlarla girmek çok müessir olacaktır. û yanî wexta ku em dibêjin doktor me ser tiştekî dwarê nexweşxanan de ji me ser nayê berçame lê em îro rewşa xwe dibînin ew kurdên me yên ku diçin nexweşxanan li ber çav wan jî divê tu otomatîk yanî bi doktora tirkî xeber bidî yanî tu nexweşekî tu nexweşiya xwe herî zêde dikarî bi zimanê xwe bînî der lê tu mecbûr dibînî bi tirkî xeber dî û îro Ji pîrên heştê not salî ez dibînim di nexweşxanan de bi doxtoran re bi tirkî xeber didin. û ew Di bi rêya hegemonyayê êdî riza Kurdan hate înşakirin. Yanê di piştê e, van e, xebatan êdî e, rengê rengê hege, e, mêtinkariya Tirkan guherî. Ev reng êdî hêdî hêdî e, berê xwe da ew kê înşakirina riza Kurdan. Ev jî bi rêya entelektuelên kurdan, rewşenbîrên kurdan, siyasetmedarên kurdan, partiyên kurdan bi taybetî, avakirina van partiyan û ketina meclîsê ev tev bûne amûrên înşakirina riza kurdan bi xwe. Çimkî êdî ew aîdiyetbûn peyda bû. Yanî ji vî re em êdî dibêjin Ev kolonîzasyon nine, ev self kolonîzasyon e, yanî xwe bi xwe kolonîze kirin, xwe bi xwe mêtin kirin. Êdî Kurd mesela îro ev self kolonîzasyon digel kolonîzasyonê mesela hema bi hev re dimeşin. Zexta wan û em bêjin tişta ku ava kirine bi hev re dimeşin. Îro mesela kesên li ser navê Kurdan de axivin, xeber didin çi rewşenbîr bin, çi siyasetmedar bin, Tev mesela xeberdana wan a bi tirkî dibe sedema self-kolonîzasyonê û ev jî dîsa yek ji wan projeyên tirkan bû yanî wisa kirin ku divê êdî hewcedarî bi eforekî me zêdetir nemîne yanî divê em zêdetir êdî efor efor eforek dernexin holê bira ew bi xwe bi xwe êdî bikaribin kolonîze bin. ji xwe ew dayikên ku em bêjin xistine wan xewgehan ew dayikên ku xistine perwerdeyan perwerde kirin ev tev piştê ku vegeriyan mesela piştê ku vedigerin gundê xwe ji xwe dî tam bûne tirkekî yani bi zimanê xwe bi şekl û şemalê xwe bi cilûbergên xwe tam bûne kurdekî Piştê ku wan ji wan xewgiyan wan di wan deran de perwerde dikin wan eynî wan kesan dişîne gundê xwe wek sembolekî wek em bêjin temsîliyetekî diçine di gund de vê carê îja ew dibe sedema self kolonizasyonê zarokên xwe ji xwe wek êdî ew xwe xilasbûyî dibîne. Û dixwaze bi helwestekî wisa tev digere ku divê ez kesên din jî xilas bikim, van keçikana jî xilas bikim. Çimkî di wir de mesela ev jî heye mesela eşîret bûn, dîsa em bêjin xebatên li ser jinan, em bêjin tiştên ku rewşa jinan ya sosyopolîtîk her wekî din vana tev wek amûrek hatine bikaranîn amûrên paştemayî ne. Yanî ev Pênasekirin bi vî rengî mesela eşşîrbûn paşverûtî ye. Yan jî em bêjin ji di mal de mayîn paşverûtî ye ne perwerde bûyî paşverûtî ye. Ev paşverûtî tev hatine pênasekirin. Yanî ji aliyê wan ve heqîqetek hatî înşa kirin. Heqîqetek hatî înşa kirin ku em li gor wî heqîqetê êdî li xwe dinihêrin û rastiya xwe dinirxînin. Em dibêjin qey rastî ev e Em li gor wî rastî xwe dinirxînin û bûyayê xwe pênase dikin. Çimkî mejû êdî bawekî tev têk çûye. Belê bi pirs û bersivan em dikarin berfirehtir bikin vî mijarê. Ez li vir biqedînim tiştekî ku min ji bîr kiribe tune be. Yani gelek tiştenim bi rastî me bi serê bax ve lê ez li vir biqedînim mala we ava gel pirsek gotineke ve kerem bikin.

bicîhkirina em bêjin yan ji neteweya xwe yan jî ji neteweyên din. Mesela min vî mijar ji bîr kiribû te baş kir ku got. Bi taybetî mesela li Kurdistanê em dibînin ew deverên ku îro wek ew kin. Wek êdî em nikarin bibêjin ya ev der qey bajarê Kurdistanê bû. Yanî mesela wek bajarek Erzincanê, Elezizê, mesela xewgehên keçikan bi taybetî li Elezizê hatine vekirin. Keçikên ji Dêrsimê anîtine dor de bi cih kirine. Û li aliyê Erzincanê wan deran mesela tev ji aliyê Balkanan û ji aliyê em bêjin Qafqasê Tirkan, Tirkên wan deran anîtine li van deran bi cih kirine. Mesela yek bi yek di vir de hatiye nivîsin. Yek bi yek li ser bajar an li ser navçeyan sekîne. Di dibêjin ew mesela di van her çar cure mêtinkariyan de ew heye. Yanê bi taybetî bi cîhkirina kesên ku temsîliyeta wan dike wan tînin di wan deran de bi cîh dikin. Ev li her her derê Kurdistanê heye. Mesela li başûr jî dîsa Kurdan derdixistin ereban bi cîh dikirin. Dîsa li Rojhilat heman rewş heye. Îro mesela hê jî ev rewş berdewam e. Li Rojava mesela deverên ku Tirk Kurdan jê derxistin tev Tirkan bi cih kirin yan jî kesên ku em bijin nêzîkî wan in xwe wek Tirk dibînin bi cih kirin. Mesela li aliyê Mûşê wan deran tînin ji Behra Reş ji Qara Denizê Tirkan tînin bi cih dikin û îja vana wisa bi cih dikin wisa nahêlin. Diçin yek bi yek wan kontrol dikin. Ka rewşa wan çi ye bi çawê ji ber çi kontrol dikin dibêjin bira ji cihê xwe aciz nebin ku ne terikînin disa ne çin. Diçin hemû kêmasiyên wan çi bin tevan yek bi yek peyda dikin. Yanê di warê cilinan de di warê aboriyan de xanî avahiyê ji waran çê dikin. Çi kêmasiyên wan hebin wisa yek bi yek em bêjin didine ber destê wan ku li wan deran bimînin û cihê xwe ne terikînin. û di wan deran de dîsa ya duyem çi bû mesela yek bi cîhkirina em bêjin e, kesên din bûn, miletên din bû yan jî ji wan bixwe bû. Yek jî çavkaniyên sererd û binerd. Yani hemû çavkaniyan dikişînin. Mesela petrolê petrola Kurdan, cêrana Kurdan em bêjin e, dîsa bor ma hemû em bêjin çavkanî çi hebe tevan yek bi yek wan deran tespît dikin, wan deran dixine bin kontrola xwe. û li wan deran fabrîka navan ava dikin, kesên ku têne erkdarkirin dîsa tev ji wan in, diçin van çavkaniyan yek bi yek dikişînin navendê. Bi vî awiyanê. Mêtînkariya wekîltiya vekîl sömurgeyî ji etnîsîteyên cuda ji xwe tê bicîkirin. Min wî got ji etnîsîteyên cuda mesela ne tenê tirkan ji arnewtan yan jî ji em bêjin balkanan ji qafqasan jî Kesên yanî ji etnisîteyên cuda têne bi cih kirin. Ev ji xwe medîtiyê yanî heye. Mêtingeriya navxweyî yan îç sömürgecîk di nava welatek de zexta navendê li ser derdora wî. Yanî ev jî em bêjin ev bi taybetî pir caran di Osmaniyan de hatiye bikaranîn. Yanî Di nava û îro jî hê heye yanî ev cure mêtingerî mesela ji aliyê tirkan ve zexta wan e li ser tirkan dîsa. Yanî ew jî dîsa wek mêtingerî tê pênasekirin yanî ji heman etnîsteyê ne lê zexta wan ji navendî ve ji derdora wî heye. Mesela ciyê wan diguherine wan meseleyek dike Bi awayekî mesela wan çavkaniyan dikişîne ba xwe ku wan zêdetir bikaribe kontrol bike û li gor polîtîkayên xwe bikaribe bi rehetî bi rêve bibe. Yanê gelek mesela Tirk jî belkî ne li gor daxwazan bû lê ji cihê xwe hatin mişextîkirin aliyê Kurdistanê bi cih hatin bi cihkirin yanê ev çi ye ev jî dîsa dibe zexta Wana li ser netewa xwe bi xwe jî yani bawekî ji bo ku Kurdan bikaribin kontrol bikin ji netewa xwe jî mesela kesan ji ciyê wan derdixin bi cîh dikin li wan devera. Vekîl Şemurgecilêk ya min got ji etnisîteyên cuda tê bicîhkirin. An ji xwe hema me nêzêhevin yanê zêde firq tune yan hema me nêzêhevin di vekî sömürge cilê de ew jî disa komikek biçûk yan di vir de mesela yok tune yanê armanca kişandina aborî aboriyê tune zêdetir mesela Zêdetir di vir de li ser demografiyê sekinî. Yani zêde mesela di vekî sömürgeciliğê de bibore di vir de şixayok hebû. Yani etnisite ji etnisiteyekî cuda kesekî li ser navê wî dewletê diçe li wir min li vir nenise nahate bîra min dişinine wir li wir tenê derdê wan kişandina aboriyê. Mesela tê Ewropî Naçin yekser li welatên dûr bi cîh nabin. Ji ser navê xwe em bêjin hinek kesan li wir bi cîh dikin û yekser ji wan re derdê wan tenê çavkanî ye, çavkanîyan dikişînin. Yanî dişînin em bêjin Ewropa mesela li vir jî yanî li Kurdistanê tam li ku derê hatiye bikaranîn di warê aborî de mesela îro tişta ku tê kirin Em bêjin la aliyê Rojava ji bo wan çavkaniyan mesela hinek kesan dibin li wir bi cih dikin, li ser navê xwe wan bi kar tînin û ji wir çavkaniyan dikişînin aliyê xwe. Çavkani yani kaynak. Wekî din ger pirsek gotinek hebe. Şiroveyek jî dibe.

Û di van hîvan de mesela tiştên cure ji rev ser zarokan daro. Mesela tev betî cihên ku hêj kurdî tê xeberdan gund û warên ku kurdî tê xeberdan di wan deran zêde dikin. Zarên kurdan dikişîne wan deran. Ez xwe jî mesela ji wan wî yên wê derketim. Mesela min wextan sê çar sal e. Yanî Ev gotinê an mesela an hat ku tên gotin bi rastî jî ew pratîk çawa li ser min hat ev kar anîn hemî tên pêş çavê min hat yanî ev Ber ber. Ji xwe yî bo jî yî bo jî yek ji wan projeyan e dîsa. Yanî çawa ku ji bo keçikên kurdan mesela em bêjin wan xewgehan ava kirine di wan salan de yî bo jî dîsa di van salên dawiyê de ji bo taybetî ji bo vê yekê tev hatine amadekirin yanî. Wan keçûk e jî yanî bi hev e mesela xewgehê wan cuda ne mesela lê Keç û qir bi hev re nesibit tên, yanî ji vê rûspêvîya morê tên kişandin û yanî ji yan bêjin re dûrkirin. Tiştek din li zêdayî meselan besa em bêjin doktoran yanî ku di vî rê de tu wekî amûrek çanda ne bikaranîn bi ayîkê zordarî mesela tê xwerin. Li ba me mesela yên ku em dizanin çend nimûne û mînakê wan hene bi derzî yan jî dermanên jehr di ziwanê kurdan seqet tiştine